Manera kostumbra nos tin nos bowl. Anton bo sa nos tin un pari episodio kaba ku nos a kambia kos un tiki. Nos a pone nòmbernan di e presentadónan den e bowl. Anto e persona ku su nòmber sali esei tin ku bini ku un pregunta. Anto e pregunta mester ta un pregunta bo sa ku ta saka nos tur fi base ku e nos tur fi base un ratu. Nos bai wak. Ken awe tin ku hasi e pregunta? Ken? Awe nos ta tres nòmber so tin aki den. Si sèl ta si falta. Ta kabaña, ta kabaña. Si falta awe, sèl, silbèt i. Otro siman, otro siman silbi ta huntu ku nos bèk. Yes. Aha. Nan no ke pa mi lesa e nòmber awe. Naisha. Awe ta Naisha tin e pregunta pa nos. Ami ta kurioso pa sa, Vania. Yes. Sa ki Naisha ta bai puntra nos awe? Bo tin e? Aha, si, mi tin un pregunta, mi tin un pregunta, mi tin un pregunta, mi tin un pregunta. Kon bosa lo deal den un situashon kaminda bosnan amiga ta bin bisa bosnan ku e ta interesá den tin un relashon ku bo èks pareha? Haa, e ta pika, e ta pika, e pregunta ta pika! Neisha bo ta prata. Ela ta pelu. Sí. E ta pone bo cuestiona sigur si loke bosan tin ta un amistad berda. Pasobra den mi caso lo mi no ni wak e persona ei como un hende cu lo mi ke tin. Potencial, cu tin potencial. Feelingnan crece nada. Poi ora cu. Bo ta mi amiga su pareha, mi ta wou man'é bo sa huntos komo hermanos, ke mi nos ta kowou ruman. Pero mani sa nan ta bisa bo, en el amor nos, en el corazón nos e manda. E mani sinku por a yuda a kai den e kos, Pero el a kuminsá un Kon, kaminda. yes, sinku por a yuda kon. Entonces e feeling i a krese, anto few ora bo sinti un kos men bo den un kape. Pero wou, komo bo sinti un kos ta bing si ta, boso a ta man'é ruman, boso ta kora bo. Bania. Ta, ta, ta. Fray di bo amiga. Te na ora e bira ex mes. Ami ta keda kòrda ku ei. Ta ex di mi amiga. Korekto. Anto mi disa ami ta pensa di un banda ami ta mi manda e pregunta pika pero mi ta pens'e ku e ora esei ke men ku tur e tempo ami ta ta kuné bo ta tin bista riba dje anto. Si bo ta wak bo ta wene kòrda wawawá den banda sneki. Si anto kon e amistat ei sigui. Kon e amistat ei sigui. Na ami ta kere un a. Bo ta kibra amistad cu e amiga ey of con bo ta deal cu esey? Umm, eh eh. Bueno, conociendo ami, ignore mode ta cay. Aha. Ke me mi ta cuminsa ignore bo, dus bo ta sinti gewoon cu e amistad ey. E ta bezig. E ta bezig, e ta verwater. E ta verwater. Am, mi ta kere, conociendo ami atrobe, lo mi bisa bo tambe si, cu mi no ta, mi no ta aprecia e move aki. E move aki mi no a aprecia. Am, Mi no debe bisa bo zozeer van te aki nos amistad a yega, pero bo si lo, bo lo cuminsa sinti si cu. Si, cosnan ta mesun cor. E no ta mesun cor, si. Si, cosnan ta mesun cor. Ami si ta depende di con e relacion a caba entre ami cu e ex, anto con fuerte tog mi ta sinti cu sea ta amistad of no, pero e connection entre abo cu e persona ta. Na e momento ei sowiso lo mi rabia, pero kisas. N sa, lo mi tin ku feeling den momentu ei. Si, si mi sinti ku. Por ta don gosi momentu berdad. Si, si mi sinti ku ya lo mi por asept'é pasobra mi ta wòrì mes ku e persona tambe, anto bo sa, kisas bo ta keda bon kuné. Pero si ta un hende ku ya e tabata un bon. E kos kaba pero bo a sinti manera ei, bo sa bo ta keda, no wa, no ku bo ta keda sinti nada pa e hende, bo ta dòi. Duidelijk. Pero, wa, e tabata un bon relashon, anto awor bo amig, bo ta manera. Wak, bo ta kuminsá mañana. Melissa e koi ta pone wak, mi ta bisa e amistad ta kibra, pero bo drumi, bo drumi waya un obra i si. Ta konfiá un shei, shei, shei, shei, shei. Ando wak tin be, bo debe pensa manera, ah ya, bo ta maginá dos, tres kos. Si. Anto bo tin ku wak tambe si di bèrdat e ta bai make e move òf gewoon e la, e tambe a sinti un kos anto despues e ta for water? Sí. Paso si. Of manera pa bisa tambe berdad cu ya, bo sa, bo no ta sinti nada, nada mas pende, no ta ni worry bo mas por ta e amiga, no ta dje amiga, amiga ey, anto por dat net e ta hende su felicidad. Sí. Tambe. Tambe bo ta bisa, Meneer. Ga ga bay. Ga je gang. Sí, televidente abo, kilo bo haci? Vervelen ey. Bon pregunta. Sí.